Fi ċkunitna min jaf kemm qattajna sigħat naraw 'il Tom and Jerry, Scooby Doo u Mister Bean. Il-kartuns tant huma parti mill-ħajja ta' kuljum li anke kartuns għall-kbar sirna naraw. It-tfal tal-lum għandhom xorti li fi tfulitna ma kellniex. Għax issa jistgħu jaraw ukoll kartuns bil-Malti.
Emme huwa sensiela ta' films animati għat-tfal iż-żgħar nett. S'issa bdejna bl-ewwel wieħed, bl-ewwel episodju, jismu Emme. Huwa programm dwar cartoons dwar dan l-għasfur Merrill li jgħix f'Malta u ħa jibda jitgħallem dwar id-dinja ta' madwaru. Huwa mmirat għat-tfal żgħar nett, jiġifieri minn trabi sa kinder bejn wieħed u ieħor. Bonġu, Emme qomt? Dan Emme. Emme Merrill li għadu ċkejken. Ċkejken ħafna, kif qed tara. Bħalek, mhux hekk?
Plan huwa li t-tfal jieħdu gost u jippruvaw jirrelataw ruħhom ma' dan l-għasfur ċkejken li bħalu huma beżgħana, bħalu huma ma jafux ma' xiex jistgħu jiltaqgħu 'l bogħod, 'l barra mid-dar tagħhom, mill-post sikur tagħhom, bħalu ħajamlu ħbib ġodda, bħalu irridu jitalmu kollox mill-ġdid, sewax id-dar ma tistax titgħallem kollox. U emme jitlaq mill-bejta tiegħu u jibda eh, jiskopri l-awtonomija, jiskopri ħbib ġodda, jagħmel ħbib ġodda, u jrid jitgħallem ħafna affarijiet ġodda. Jiena nikteb il-monologu, il-monologu huwa nimmaġina li hemm narratur li qed ikellem kemm lill-emme bħala asfur u l-protagonista kif ukoll lit-tfal li qed jaraw ehm, lil dan l-asfur.
Emme, ma tridx tagħtih biċċa? Le, Żgur ma tridx lanqas biċċa żgħira żgħira.
Hemm differenza bejn li tikteb programm ta' animazzjoni u ktieb. Ktieb qed tikbu waħdek ġeneralment eh, jiena u mal-kompjuter ikolli xi feedback u naqra l-ewwel hemm lil sħabi u x'naf dan, imma fl-aħħar mill-aħħar nagħti l-manuskritt kollu lil lill-pubblikatur tiegħi niddiskutuh jissettjah u joħroġ ktieb. F'dal-każ trid tiddiskuti ħafna minn qabel ma' min qed jagħmel l-animazzjonijiet, trid anke tiddiskuti ma' min qed jinnarra u jirrakkonta u mbagħad meta jgħaqqdu flimkien trid tara wkoll jibqax jagħmel sens. Jiġifieri xorta nkun qed nikteb waħdi Imma b'ħafna mill-affarijiet lesti, fis-sens ta' x'ħa jkun qed jiġri bejn wieħed u ieħor fil-film, jiġu diskussi ma' Matthew f'dan il-każ.
Fil-bidu, kif qalet Claire, aħna niddiskutu fuq X'inhu l-kontenut tal-episodji, l-istorja, il-karattri u fejn ħajsir kollox, ġifieri nafu kemm jkollna backgrounds. U minn hemm parti tal-proċess kien il-karattri. Simet emme, għax qed ħares lejh il-ħin kollu, tipo Domt mhux ħażin biex nasal għall-aħħar design. U minn hemm nibgħatu l-script lil narratur, jirkordi kollox, mbagħad jien nibda l-animation minn fuq il-voice over tiegħu u meta nkun lest nibgħatu ehm, għal mużika u l-aħħar editing u Polish. Il-programm huwa fuq il-YouTube channel tal-Literacy Agency.
Importanti naħseb ehm, li konna xaħġek għatfall bil-Malti għalix ehm, mux għet nusponu għom bizzejiet għal-lingwa Maltija. It-tfal mill-ewel jibdew jaraw eh, programmi bl-Inglis, u bit-Taljan, illum insomma iktar bl-Ingliż m'għandix dubju. Dan żgur jekk mhux l-unika huwa wieħed mill-ftit li ħa jkun qed jesponihom għal-lingwa tagħhom. U fil-każ ta' Malta li saret multikulturali, multilingwi wkoll, b'ħafna fit-tfal tat-tfal fl-iskejjel li huma li ġejjin minn pajjiżi differenti, imma qegħdin Malta u f'pajjiżna nitkellmu bil-Malti, tajjeb li sa mill-bidu jibdew jisimgħu l-lingwa tagħna, f'format li jogħġob lilhom, sew għax dan, wara kollox, huwa għalihom. Mhux aħjar tiskuża ruħek? Iva, trid tiskuża ruħek. Xejn ma kont bravu. Jabrik kun ċkejken.